Hi xewetile maAfrika-Dzonga, mina hi mina Mahlalu wa Xitsonga Muhleri. Mina hi mina Dilo Lostro. Eka nkandziyiso lowuwani, tanihi laha hi nga mi tshembisa ha kona leswaku ri hi ta hamba hi mi tisela nkandziyiso wun'we en'hwetini. Leyiwani i episode one naswona eka nkandziyiso lowuwani hi lava ku mi songasongela timhaka leti nga endleka eka Gaza eka nguva ya Paseka. Tanihi leswi va nga vula Dilolostro, ku sukela sweswi n'hweti yin'wana na yin'wana loko hi yi gimeta, hi ta hamba hi mi nyika nkandziyiso wa ku va hi songa-songa mahungu hinkwawo lawa ya nga humelela eka vunyanyuri bya Vatsonga. Hi ndlela yaleyo kahle-kahle xikomu se xi vuyele embhinyini. Mahlalu na Dilolostro va lo nqwaa! Va hlanganile.
Va lo nqwaa!
Tihosi ta vumenemene eka Gaza a ku na van'wanyani handle ka hina.
Timhaka hinkwato leti nga humelela eka nguva ya Paseka ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu hi ta ti songa-songa hi ku ya hi mintirho ya tigigi leyikulukumba ya mune leyi a yi ri kona kwala ka Gaza. A ku ri na mintirho yimbirhi ya tigigi hi siku ra vukhume-nhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko kwala ka lembe ra magidimbirhi. Makumembirhintlhanu lera ku ri siku ra ku tlangela Paseka emisaveni hinkwayo. Wa ku sungula a wu ri eka xikokwani eDiamond Walk Lifestyle ya kokwani Chauke lava nga duma hi ku borha mati laha a va pfula ximfumo ndhawu ya vuhungaselo ya vanhu va swiyimo swa le henhla leyi tivekaka hi lifestyle kumbe tlilaba. Kasi ntirho wa vumbirhi a ku ri ntirho lowu a wu ri kona eJuta Eating House leyi nga eka Thomo, laha na kona a ku ri na ntirho wa vunyanyuri lowu thyiweke leswaku ri Easter Celebration, laha hi nga vona swiyimbeleri swo tala swi kumeka swi rhambiwile eka ntirho lowuya. Ku vulavula ntiyiso, ntirho lowuya wu ve wu humelela hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi tlhelo ra ku, eh, vanhu a va humelerile a va yile ka ntirho lowu a va tivonakarisile eh, hi xitalo ngopfungopfu hi mhaka ya ku hi nga ku va ri va ka ejuta eh, a va hirhile emathekisi na swibazani na ti-ironman leswaku swi famba swi kaha swi tleketla vanhu kusuka eka matiko akelani ku va va kota ku va va ya eka eka ntirho lowuya se vanhu a va fikelelile hi ndlela ya xiyimo xa le henhla kasi xin'wanyana hi vonaku ingaku hi xona xi nga endla leswaku ri ntirho lowuyani wu kumeka wu humelela a hi tekeleni enhlokweni leswaku ri laha ka ntirho lowuyani ntsengo wa ku nghena ku ri fifty rhandi lowu ni vonaku ingaku wa fikeleleka xa vumbirhi cooler box a yi pfumeleriwa ku nghena laha ka ntirho lowuya. Xin'wanyana xi nga endla leswaku ntirho luwa wa le ka Juta Eating House wa Easter Celebration wu humelela i mhaka ya ku na nxaxamelo wa tinqambi letiya a a ti fane ti ta nyanyula ntshungu la a ku ri nxaxamelo lowu a wu tiyile a ku ri tinqambi ta ntikelo ti nga na matimba ku va ti koka. kumbe ku wonga vanhu leswaku va ti vonakarisa eka ntirho lowu ya kutani ke a vanhu a va a va tele swinene loko hi va pimanyisa na le ka ntirho lowu fanaka lowu wona a wu ri e diamond walk lifestyle ya kokwani Chauke lowu a wu nga ri na vanhu vo tala ngopfu. Xin'wanyana lexi nga fika xi endleka ka ntirho lowu ya va ka Juta lexi hi vonaka nga ku xi fiki xi tsakisa swinene i ku swiyimbeleri Benny Mayengani the president na Xa Makhombo. Va kumeke va nghena swin'we exitejini laha hi nga tlhela hi vona Benny Mayengani The President va tlhela va yimbelela risimu ra Xa Makhombo ra ku Ya Pima Pima Gaza. Swi tsakisa swinene swi tlhela swi tsakisa na vaseketeri kumbexani valandzeri. Hi twa ingaku timhaka i tinene hi nga swi tivi leswaku ri eku heteleleni ku ta tlhela ku ya va na mbhonyoponyo leyi nga ta va kona exikarhi ka Xa Makhombo na Benny Mayengani The President. Loko ma ha vulavula hi nkulukumba Xa-Makhombo tanihileswi hi nga vula leswaku a hi zangi hi twa ku aka ntirho lowuya wa wa ka Juta wa siku ra vukhume-nhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko ku ze ku va na Pho-wa-Nhonga kambe ke hi yo twa manghini-nghini hi yo twa mahungu ndlela ya leswaku swi tikomba ingaku nkulukumba Botirheli na nkulukumba Xa-Makhombo siku reriyani ra ntirho wa lowuyani a va ri dzumbe swin'we va ri karhi va ti phikiza hi xihoko xa xitawuti va nga xi dexangi hi masi tanihi laha swi tiviwaka ha kona leswaku xa dexiwa hi masi leswaku xi hungutiwa vukarhi kutani ke ku twala ku va ti phikiza phikize hi xona ivi loko siku ri ya ri karhi ri famba loko se va pyopyiwile nkulukumba xa makhombo hi twa ku a a va lava ku nyonola e boti ready a hi swi tivi ku dilo low strong na mi ze hi ku swi twa ke e na mina ni swi twini kambe swi tikomba nga ku boti ready va na khombo ra ku va va tlhandlekiwa xandla mi ta tsundzuka ku na le Los Matheka hi lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi nakona hi nguva ya paseka va kale va dlidlimbetiwa hi xiyimbeleri DJ Mfundisi Se na le ka lembe ra 2025, buti Reddy a va lava ku tlhandlekiwa xandla hi swa makhombo. Se a hi tivi leswaku ku endleka yini hi xiyimbeleri buti Reddy kahle-kahle. Liya ya le Los Matheka le ka Chavani ya nguva ya Paseka ka lembe ra 2022 ya ku dlidlimbitiwa ka buti Reddy hi DJ Mfundhisi va suka le henhla ka xiteji. va ya ku hukuhuku tsarile hansi leyi mi mi nga ni tsundzuxi yona ya ya vava mani
okay ku komisa hi nga vula leswaku ri ntirho wa le ka juta wu fambi kahle wu humelerile hi wu vonile se a hi hundzeleni eka ntirho lowu nga endleka le ka xikukwana wona mi wu voni njhani Ku vulavula ntiyiso ntirho wa le ka xikokwani a Diamond Walk Lifestyle ya kokwani Chauke a wu humelelanga hi laha varhandzi na vaseketeri va kokwani Chauke ku katsa na mina a va ta va va tsakele leswaku wu humelela hi kona ngopfungopfu mayelana na ku va ku va ku tala hi vanhu tanihileswi hi nga vula leswaku hi siku leri fanaka a ku ri na ntirho wa tigigi eka juta laha a ku tele ngopfu kambe hala ka kwani cakwe ku vulavula ntiyiso a ku nga talangi hi nga zi hi vulavula hi ku a ku tele vanhu handle vanhu lava a va nga ri ndzeni ka diamond walk a ku nga talangi a ku nga talangi full stop Hi nge se ya nghena eka swivangelo leswi nga endla leswaku ri ntirho lowuya wa le Diamond Walk wu kumeka wu nga humelelangi hi laha a wu languteriwa ha kona. A hi tsundzukeni leswaku ri kokwani Chauke a va tivisi leswaku ri ku ta va ku ri vona munhu wo sungula ku va va hlanganisa Benny Mayengani The President na Mister Post eka ntirho wun'we, leswi hi nga swi vona swi fika swi nga humeleli. Benny Mayengani the president endzhaku ka ku vona hungu ra kokwani Chauke ra leswaku hi vona va nga ta sungula ku hlanganisa Benny Mayengani the president na Mister Post endhawini yin'we va ve ku nga za ku hela timinete to ka ti nga ri tingani um va tsala hungu eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku hayi um ku lorha vo vanhu a va kombisa leswaku um kokwani Chauke va le ku hahameni a swi nge zi swi pfuka swi endlekile swa ku Benny Mayengani the president na Mister Post va hlangana. eka gigi yin'we naswona hina xivangelo a hi xi tivi hambi hi huma zondhana a xikarhi ka vakulukumba lavambirhi hambi i yini a hi swi tivi a hi la ku swi nghena ngopfu kasi ku tlhele ku va na mbhonyoponyo kumbexani ku va na huwa leyi nga va kona exikarhi ka kokwani Chauke na Doctor Sithole endzhaku ka loko kokwani Chauke va ta va tivisi leswaku ri Doctor Sithole va foyinile va ku foyinela kokwani Chauke va kombela ku va va hoxiwa eka gigi Loko se va ta va hoxiwile eka gigi, Dok Tustall va tlhele va kombela leswaku ri va lava leswaku ri na xiteji xa vona na xona xi rhambiwa leswaku ri i ya tirha xona eka ntirho lowuyani. Swilo swa muxaka walowo a swa ha endlekangi. Nkulukumba Dok Tustall va ve va koxa ku va va hafuleriwa e mali eka ntsengo lowu a va koxile leswaku va lava ku hakeriwa wona ku va va ya va ya nyanyula ntshungu na ku va ku tirhisiwa xiteji xa vona eDiamond Walk naswona sweswo swi ve swi hlundzukisa kokwani Chauke hi mhaka ku va ri va twe doctor Sithole va kombisa ku um va lava ku hafuleriwa mali hi mhaka ya ku va lava ku ya va ya lunghisa swipikara ku vulavula ntiyiso ko va doctor Sithole va kombele ku va va lava ku hafuleriwa mali. Mhani u vone swi hoxeke ka helo. Leswi nga hoxeka i ku va va kombisa leswaku va lava ku ya lunghisa swipikara. Leswi se swi chuhisaka ku a se Kokwani Chauke a va lava ku hirha swipikara swo ka swi nga swi nga ri ku tirheni hi nkarhi wolowo na kumbexana hi swona swi nga pfuxa hasahasa a hi swi tivi kambe ke Doctor Sithole va ve va bakanyiwa va ve va gabiwa va nga ha vi kona eka ntirho lowuyani laha hi nga vona kokwani Chauke va endla na nkandziyiso thwi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va ka ha va tseketsela nkulukumba e Doctor Sithole leswi nga tsakisa swinene Benny Mayengani the president laha va nga tsala hungu va kombisa leswaku a ka tlhomatlhomaniwa hala ka gaza hi mhaka ku Doctor Sithole kahlekahle a vo lo phechiwa kumbe ku tlhomiwa eka gigi liya hi mhaka ya ku emasunguleni ingaku a va nga rhambiwangi Xin'wanyana xi tsakisaka hi mhaka leyiwani i ku endzhaku ka loko Doctor Sithole va ta va va kombele leswaku va lava ku hafuleriwa mali eka ntsengo lowu a va wu koxile kokwani Chauke a va hlamulanga leswaku va ta hoxa kumbe njhani ke vo lo vula leswaku va ta vuya eka Doctor Sithole ivi Doctor Sithole se a ya hlamala hi nkandziyiso eka xiyenge xa mabulo xa Facebook se kokwani Chauke va ri ku chingheni swinene.
va dye va va dye va dye makala swi nyawula hi mhaka ku vulavula ntiyiso ngo vanhu va ka hina loko se ku sele masiku ya ntsongo leswaku ku va na ntirho wa ku pfula ximfumo ndhawu ya diamond walk ya kokwani chauke kha ku tirha tigamazini hinkwako lahaya kha ku nwiwa tigamazini lahaya kokwani chauke a va kelema a va ri xikero
swi nga va swi a va van'wa- kelema hi nga ku vo va nghala ya ntswedyani leswaku a va a va kariha ngopfu hi kota ku twisisa kahle ku projeke leya i projeke ya leyi nga va ku yi va yi endle ku va hambana na mamiliyoni ya tirhandi yo nyawulanyana so no twisa ku kelema lokuya leswaku a va ri xikaringani xiswona kumbexana a swi vangiwa hileswaku a va ri ku hambaneni na mali ende ku hambana na mali na swona a swi nandzihi a swi tsakisi a va a va konca ka va kelema a va a va kelema loko vo endla nkandziyiso two eka facebook i fika i nyika vonelo ro humanyana ndleleni leswi a va ta ku hlaserisa swona a wu ta tisola na ka u endla yini fambo ya dya nkaka fambo ya dya nkaka leyi

tala ka vanhu hi siku leriya ra ku pfuriwa ka ndhawu liya ximfumo xin'wana xa swivangelo swa kona i mhaka ya ku ri xibye xa ku titimeta byalwa lexi hi xi tivaka tanihi cooler box a xi nga ha pfumeleriwi lahaya hileswaku a wu nga ha ti u xave xihoko xa wena u xi chela ka cooler box u nghena na xona laha wena a wu fane u nghena u ri swaku na mali ya wena pfuka u xava xihoko xa kwalaya ndzeni ka ka le diamond walk kasi xin'wanyana i timhaka ta ntsengo lowu a ku ngheniwa hi wona laha ndzeni vanhu vo tala a va kombisa leswaku ri ntsengo lowuyani i ntsengo wa le henhla tanihiloko ku ri siku ra ku pfula ximfumo ndhawu liyani ntsengo lowuya a wu koxiwa leswaku munhu a kota ku nghena hi wona laha a wu ri henhla. se hi swona swi nga endla leswaku vanhu vo tala va kumeka va yimetela laya handle va nga ngheneteli endzeni hi xin'wanyana xa swivangelo xexo ntsengo wa ku nghena ediamond walk a ku ri ntlhanu wa makume ku vulavula ntiyiso hi mhaka ya ku ri ndhawu liya hi siku leriya a yi pfuriwa ximfumo um vanhu vo tala va na mavonelo ya ku ematshan'wini ya ku va ku ngheniwa hi ntlhanu wa makume ku tlha ku nga pfumeleriwi na xibye xa ku titimetela eka xona byala lexi tivekaka tanihi cooler box vanhu a va fanele va yo pfumeleriwa ku va va nghena mahala ivi marha va fika va xava xihoko kwala ndzeni va nga pfumeleriwi ku ta na xihoko xa le handle va fika va pfumeleriwa ku xava xihoko kwala ndzeni marha va nghena mahala xin'wanyana lexi hi nga vona ingaku xi fiki xi hoxeka layani i ku eka postara leyi a yi humile a yi kombisi leswaku vafambisi va ntirho ku ta va ku ri Chavi C_M_C na Gavaza Kambe hi siku-nkulu ra ntirho, tiMC leti a ku tivisiwe leswaku ku ta va ku ri tona ti nga ta va ti karhi ti fambisa ntirho a ti kotanga ku va ti fikelela. Vafambisi va ntirho ku kumeke ku va helele na mazengxini.
Vukulani vananga! Hi vona lava va karhi va vukula. Se leswiwani swi fiki swi tshovelela matsolo eka vanhu lava va yime handle va vona ingaku ku nghena endzeni a vo ti hetela nkarhi. Ku ri ku mara hikokwalaho ka yini vafambisi va ntirho Gavaza na Chavi C_M_C va hetelele va nga ha fikangi laha ka ntirho lowuya? Xivangelo lexi nga endla leswaku ri va nga fikeleli eka ntirho lowuyani i timhaka ta mali a va hakeriwanga. Naswona hi twa leswaku Kokwani Chauke na Boss Lady a va ri na mavonelo ya ku hi mhaka ya ku Chavi CMC hi un'wana wa vadyeri lavakulu eka vona. A va langutela ku hi siku leriya ra ku pfula Diamond Walk Lifestyle ximfumo a a fanele a ya tirha ntirho wa ku fambisa ntirho a nga hakeriwangi hi mhaka ku masiku laman'wani wa dyela. mara ho hlamala loko na gavaza va nga n'wi hakelanga a hi swi tivi na yena i wela a ka a ka vadyeri na kambe ke mhaka yaleyo na mavonelo ya lawa ya ya ya hoxeke ngopfu a hi tirhisi swona swa ku loko ni pfa ni mi booster hi dilolosta mm, swi loko se eh. loko ni pfa ni mi tlhavela mi ya dya na vana swi vula ku loko se ni endla ntirho wa gigi n'wi mi fanele mi ta mi ta mi ta tirha mahala a ka ntirho wa gigi ha vulavurisana ku ha kotana mina na n'wina hi dilolosta mi nge- mi- mi- mi nge- mi nge- mi nge- mi nge ni gegevuli leswi mi gegevurisaka van'wanyani hi ntsengo wa n'wina wa xifumu ni tweleni tanihileswi mi nga mudyeri hi vulavurisana ivi ni mi hakela hayi ku mi ya mbilwini ya mina ni hleketa ku hi ku mi mudyeri mi ta ta mi ta tirha mahala um a a- a swi tirhisi swona sweswo and ni twi nga ku kwalani kokwani cawke na boss lady va ve na ku na ku swi hupahupanyana Endzhaku ka ntirho lowu nga endleka hi siku ra vukhume-nhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko, hi fike hi vona Kokwani Chauke na nghamu ya vona Boss Lady va nga ha vonaki ka swiyenge swa mabulo ivi hi ya hi ya va vona endzhaku ka mune wa masiku a ku ri siku ra vu makume-mbirhi-mbirhi kwala ka n'hweti ya Dzivamisoko laha hi nga vona nghamu ya Kokwani Chauke, Boss Lady va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va dye bhiriviri laha va nga fika va gega Chavi, CMC, na Gagashi ku va va nga yangi va ya seketela ntirho lowuyani tanihi loko na vona va tshame va seketeriwa kumbexana va pfuniwa le ndzhaku le, se vona a va swi kotanga ku va va ya seketela ntirho lowuyani. Xigego xa Booslade eka nkandziyiso lowu xi ve xi hoxeka hi ku va va tlhe va kombisa na leswaku hayi ku na wun'wani wa majaha mo tiveka kwala ka Gaza loyi a nga ya a ya seketela eka ntirho luwa hi ku pfanga no a xava na swinwiwanwiwani kwalaha kambe a va n'wi koti leswi se swi nga pfuxa mbhonyophonya tanani na tona dilolostro hi munhu loyiwani u kumeke a tlhaveka ende munhu loyiwani vito ra yena i philani u endle nkandziyiso thwi na yena a dye biriviri a sungula ku boxetela mavito ya vadyeli eka kokwana Chauke laha yena a ri ku ti basiseni a vula leswaku yena a hi mudyeli mali leyi a nga yi dya hi kokwana Chauke u lo yi tirhela hikuva a koka thyaka le ka kokwana Chauke kumbexana a koka vuswa byo bola le ka kokwana Chauke kasi na mali yona ya ku va a yi dya kumbexana a tlhaveriwa yona a nyikiwile ya ku ringana gidi na madzana mambirhi na ntlhanu wa makume. Yaleyo ya gidi na madzana mambirhi na ntlhanu wa makume hi leyi yi nga ya ku dyela. A ngo lo tlhaveriwa ntsena a nga yi tirhelangi nchumu. Va ku yaleyo famba dya na vana. Naswona loko se ku ri na mpfilumpfilu ha hi vone Philani a ma tlherisa mazukwa lawaya loko ha ha ri ka mpfilumpfilu ya le diamond walk um endzhaku ka ku gegiwa hi boss lady um chavi C_M_C gagaxi na minijere philani va ve va endla nkandziyiso va boha xikungu xa ku va um va tseketsela kokwani chauke hayi kokwani chauke va tseketseriwini siku leriya va soriwe ka nkandziyiso wo kala wu ku pfu.
Un'wana na un'wanyana a karhi a ti basisa ku hikokwalaho ka yini a nga kotanga ku va a fikelela eka ntirho lowuya. Kambe hi ntiyiso wo helela lavanharhu i vadyeri hi mhaka ya ku eh, Masipala Gagashi hi vone va nyikeleriwa hi matsevetseve eka nkhuvo wa vona eh, wa vukati lembe leri hundzeke. Kasi Boss Lady va tlhela va kombisa leswaku hayi loko ku ri Chavi CMC va nyikiwe magidigidi yo nyawula va tsandzeka na ku ya hlaya naswona loko hina hi kha hi yingisela hi twi nga ku magidigidi lama ma nga swi kota na ku va ya xava golonyi ya thazz-e kasi mininjhere philani vona va tlhele va tlhandlekela hi ku dya marhumbu le ka chauke leyi va nga ma tirhelanga ende loko ha ha vulavula hi sweswo ku na nghoma ya mahlalo wa xitsonga leyi vulavulaka hi vudyela bya ka gaza endzeni ka swiangi Kokwani Chauke na Boss Lady. Mina Mahlalo wa Xitsonga Nqambi ni humesile nghoma ya Mahlalo wa Xitsonga Nqambi featuring Dilolostro leyi nga thyiwa leswaku vudyela bya ka Gaza endzeni ka swiangi kokwani Chauke na Boss Lady a ka nghoma liya a hi a hi yimbelela hi timhaka hinkwato leti nga humelela ka mpfilumpfilu ya vudyela kwala ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu yi kona eka swiyenge hinkwaswo swa ku xavisa vunanga swa le ka inthanete naswona na le ka whatsapp na mi nyika yona mahala hikuva mi ni hlamula eka nomboro ya whatsapp ya 0785433694 loko ha ha songasonga ta le ka nguva ya paseka hi ta swi tekela enhlokweni leswaku hi siku ra vukhume nkaye ka n'hweti ya dzivamisoko kwala ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu a ku ri na mintirho yimbirhi ya tigigi leyikulukumba eka gaza wun'wani a wu ri erivaleni ra mitlangu ra Giyani kasi lowun'wani a wu ri eDan'wini Lifestyle eka Makuleke. Ntirho lowu a wu ri kona eka Makuleke eDan'wini Lifestyle a wu kondloteriwe hi Boti Roki lava va phepha-hungu leri tivekaka tani hi Rocket Life News. Hi ku ya hi laha ku kunguhatiwa ha kona, xiyimbeleri Benny Mahingani The President a ku ri wun'wanyani wa lava nga ta nyanyula ntshungu eka ntirho lowuyani. Kambe hi mikarhi yo hetelela Benny Mayenganda President va kumeke va jike la Rocky va nga ha koti ku va va yeka ntirho lowuyani laha hi nga vona Benny Mayenganda President va fika va siviwa hi xiyimbeleri Mr Post hi mikarhi yo hetelela. Naswona ku vulavula ntiyiso ntirho lowuya wu ve wu humelela swinene hi tlhelo ra ku vanhu a va tele ngopfu naswona a hi zangi hi twa ku ri na pho wa nhonga kumbe swivulavula swa swa timpfilumpfilu wu ve wu famba swa hombe ngopfu. A hi yeni ka wa a hi tivaneni. Laha ku na timhaka laha. E ntirho lowuwani a wu kondloteriwe hi Spykos. Naswona swi ti komba ingaku Spykos a va seketeriwile swi nyawula hi swiyenge swa mabindzu swo tanihi hi tibangi na mabindzu man'wana hi mhaka ya ku. Hi siku ra ntirho hi vone mijeko yo hambanahambana ya ku navetisa mabindzu lawa ya a ma seketerile laya hi swa macheleni yi karhi yi pelumapeluma kwalahaya rivaleni ra mitlangu. Hi nga vula leswaku ri ntirho lowuyani wu fambi kahle kambe ke laha ka ntirho lowuyani loko swi ta eka nkunguhato wa minkarhi wa leswaku swiyimbeleri swi ta nghena hi nkarhi muni swi karhi swi siyerisana swi fiki swi nga fambi kahle. hi ndlela leyiwani mhaka hileswaku ku na mahungu ya ku xa makhombo bliss boy na jay john na van'wani vayimbeleri va va nga khomiwi kahle hi mhaka xinkadyana lexi va nga nyikiwa xona a va nyikiwa xinkadyana xitsongo xa ku va va nyanyula ntshungu va tlhela va chichiwa hi ndlela leyi yi nga va siya moya ya vona yi nga ri kahle ngopfu laha hi nga fika hi vona wanuna wa ku tiveka swinene etindhawini ta le giyani Xisibi xa Mukhomolelo, loyi a tivekaka tani hi King Damba, a karhi a hlevela Xamakhombo hi pfumela leswaku a n'wi byela leswaku a chika exitejini naswona Xamakhombo a ri ku sihalaleni a nga lavi ku chika exitejini. Xamakhombo u ye emahlweni a ri karhi a nyanyula ntshungu loko nkulukumba Damba vakhegula va ri karhi va n'wi hlevela leswaku u fanele a chika xitejini. Hambi kona a hi swi tivi leswaku nkulukumba wa xisibi xa mukhomolelo hambi a ku ri vona mininjhere e wa xiteji kumbe mafambiselo ya ya ya ya ya le xitejini a yo ka ya nga tshamangi kahle ke kambe ke hi vone swi ri na na ku khomisa tingana nyana leswiya swa ku nqambi yi ya ya hleveriwa hi nkulukumba a damba vakhegula leswaku yi chika exitejini. Loko ha ha vulavula hi ku pfumaleka ka ntshamiseko eka mafambiselo ya xiteji Hi fiki hi vona va The Twins, Triple T, lava se va tivekaka tani hi Tlakula na Tlakulani va ri na nkwetlembetano exikarhi ka vona na Gagashi. Endzhaku ka loko Gagashi na yena a ta va a nghenile exitejini a karhi a lava ku nghenisa nqambi yo karhi laha The Twins va nga kombisa leswaku i nkarhi wa sign free. ivi Gagaxi na yena a sihalala a lava ku nghenisa nqambi leyi a lava ku nghenisa yona a kombisa leswaku swiletelo a nga nyikiwi hi vona va The Twins ta tsundzuka leswaku The Twins na Gagaxi a a a va dzahisani fole ku sukela eka lembe leri nga hundza a ni ku ve na maheveheve ya leswaku The Twins va xavele Gagaxi tinkavi ta leswaku ti fane ti n'wi nyamalala laha hi nga vona Gagaxa a endla nkandziyiso thwii kona lembe leri nga hela a ri karhi a pfikula a ri karhi a kalakala nkulu wa munhu so swi endle leswaku va va nga kumani ho hleketa ku na loko ku va na ku kokelana laha xitejini a ka ha ya mahlweni mhaka yaleyo ya ku kokelana ka vona laha hi nga twa Gagaxa a va hlamula a ku. Gagax u kombise leswaku ri vafana va ta tshama va ri vafana a kombisa leswaku ri yena a nge teki swiletelo kusuka eka vona u ta landzelela swiletelo kusuka eka n'winyi wa ntirho naswona n'winyi wa ntirho a ku ri Spykos ivi a va hlamula a ku loko va swi kota a vo ta va ta n'wi tlakula ke mm, a ku mola ku endla yini mola ku endla yini laha endzhaku ka loko se ntirho walowo wu hundzile hi nga vona mhaka leyi ya emahlweni la gagaxa a nga endla nkandziso tlhe ka xiyenge xa mabulu xa facebook a khumba mhaka liya a kombisa leswaku u ve a thintha the twins hi riqingho a vutisa leswaku kasi ku lweriwa yini laha the twins va nga va kombela leswaku ku va na ku phahlelana mariyeta ivi gagaxi a kombisa leswaku ku phahlelana ka mariyeta loko ka ku va yena a rhanga a ku koxa a ku n'wi tsakisi hi mhaka ya ku loko ku ri ku the twins hi mpela a va swi vona ku va hoxisile loko va ta va n'wi gwajisile exitejini. a va fanele ku ri vona va nga sungula va rhanga va thinta Gagaxi hi riqingho kumbe va endla matshalatshala ya ku hlangana na yena va kombela ku rivaleriwa ximfumo ivi ku phahlelaniwa mariyeta swi tikomba nga ku vulavula ntiyiso ku rhula exikarhi ka the twins na Gagaxi a ku kona hi mhaka ku ne ka nkandziyo ni vulavulaka hi wona a nga wu endla twi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook u va ya mahlweni a kombisa leswaku vafana va ta tshama va ri vafana. Loko ha ha vulavula hi The Twins Triple T, swi tikomba ingaku le ka ntirho lowu a wu ri kona le erivaleni ra mintlangu ra Giyani, The Twins Triple T se a va teki vulawuri ku tlula na vinyi va gigi hi ku hambi ku ri ti-M_C kumbexana vafambisi va ntirho se a va vitaniwa hi The Twins leswaku va nghena exitejini. a ku vulavula ntiyiso a ku ri vona vona a ku ri vona vona ha ri dya hi swi tivi ho twisisa ku a ka nkarhi lowu taka eka mintirho ya tigigi ya ntikelo wo fana na le ka a hi tivaneni ku fanele ku endliwa swilo hi maendlelo lawa hi nga vulaka leswaku ya ya professional. ku nga ha vi ku endliwa swilo hi nga ku hi le mathumbanini vanhu va va va hakele mali ku va va ya tiphina ka ntirho lowuya a va hakelanga ku ya va ya vona vafambisi va ri karhi va gwajisana exitejini kumbe tinqambi leti va nga hakela mali ku va la ku ya va ya vona tona. ti nga ha ti nyikiwa timinete timbirhi ntsena leswaku ti nyanyula ntshungu ti humesiwa ku fana na mbyana maendlelo lawa ma ve ma nga ma nga ma nga hundzisi varhandzi na vaseketeri va tinqambi na vunanga bya Xitsonga loko hi langutisile mintirho hinkwayo leyi nga humelela ya tigigi eka nguva ya paseka ya le ka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu na hinkwayo leyi nga humelela le ndzhaku leyi ha yi tsundzukaka hi tekela enhlokweni leswaku ingaku tinqambi ta vunanga bya Xitsonga a ti swi koti ku va ti nyanyula vanhu kumbe ti nyanyula ntshungu eka ntirho wa tigidi a matshan'wini ya ku va va nyanyula ntshungu hi ku va va cina va tlhela va endla swikoti leswi swi endlaka leswaku ntshungu wu nandziheriwa. Ntshungu wu nandziheriwa ntsena hi vukona bya vona na ku va vona va kha va endla ingaku va le ku yimbeleleni lahaya va ka ha va fambafamba ntsena leswi swi swi swi swi swi karhataku swinene mimoya ya vanhu ni twa vanhu vo tala loko va nyika mavonelo eka ku nyanyula ka tinqambi leti nga nghena ti nyanyula ntshungu eka mintirho yo hambanahambana va kombisa leswaku tinqambi ta vunanga bya Xitsonga a ti swi koti ku perform-a to fambafamba exitejini a va cina a va nyanyuli. i va a be risimu ra ntikelo ro karhata ri nga duma swinene mara leswi a fikaka a swi endla xitejini a a swi koki rinoko a va a va a va antswisi tinqambi ta vunanga bya xitsonga kahlekahle hi ku komisa tinqambi ta xitsonga va fanekele va tolovela leswaku va va na vacini ku endlela leswaku loko va nghena exitejini swi tikomba leswaku va ya ku nyanyuleni ka vanhu ku nga ri ku jikajika na mayiki exitejini loko munhu a jikajika na mayiki a ku na nchumu xo nyanyula kwalano se a va swi toloveli leswaku va va na vacini lava nga ta fika va nyanyula ntshungu hi ku xikongomelo i ku nyanyula ntshungu tinqambi ti nga fiki ti jikajika la exitejini hi nga ku to va ku lavalaveni ka nyongo a ku fiki ku nyanyuriwa ntshungu laya vanhu va hakele mali ku ya layani na yena nqambi i va a hakeriwe mali ya kahle nqambi hambiloko ku ri ku yi twanga ku a yi swi koti ku cina a yi practice a yi ti lulamiseli yi zama ku dyondza switayele swo hambanahambana ku loko yi fika laha yi nga fiki yi ka ku tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe kha ku ba risimu a hi a hi ku perform-a leswiya a hi ku nyanyula ntshungu leswiya a hi antswiseni tinqambi ta ka hina.
Loko ma ha vulavula tano un'wanyana wa ku tiveka swinene Sipho RSA u fike a rheta a ku tshee bu kwele xitejini. Dilozorositro va vulavula hi nkulukumba lavaya va nga duma hi ku bukutela tihomu hi xandla lava va ku a ku nge dlayiwi munhu kwala na ingaku loko va nghena exitejini va ve va nghena hi majatu laha hi nga vona va fika va ku tshee ivi va ku hukuhuku tswari laha va nga wela ehansi swi tikomba ku ingaku va va vaviseki nyana va ve va teka nkarhi va nga se pfuka laha hi nga vona the twins va va va doba va va pfuneta ku yima. ivi va ya mahlweni e va nyanyula ntshungu hi byeni hi ta mufundhisi wo vulavula hi vukhendla bya ka gaza hi siku ra vumakumembirhi nkombe ka n'hweti ya dzivamusoko kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu ku vi na nkandziyiso lowu nga sungula ku hangalaka ka swiyenge swa mabulu wa mufundhisi hambi mufundhisi hambi muporofeta loyi a karhi a kombisa leswaku vanhu va ku duma va ka gaza vo lo swi fambela Kumbexani va khendlini. U tshahe vito ra Gagaxi, ra kokwani Chauke na ra Philani Mafurhanyamau e Maluleke. Hi ku tsongahata lokukulu hi mhaka ya ku hi la ku vulavula hi timhaka leti khumbaka mufundhisi na na Xikwembu kombela ku nyika mavonelo hi ndlela ya ku xixima swinene leswiya mufundhisi va nga swi vulavula laya a hi swi tivi ku hambi va rhume hi Xikwembu hambi hi mavonelo ya vona ke mara no twa ingaku a a va swi vekangi hi ndlela ya kahle ngopfungopfu laha ko tshaha mavito ya vana va vanhu va va vula va loyi leswiya swi swi hoxeke ngopfu mfundhisi ingaku vana va na vu enigma nyana va na vu pastor enigma nyana. E vumfundhisi ingaku vana va na vumfundhisi enigma nyana ya ku va va endla ingaku swin'wanyana swi swi wa chukini la nhlokweni. Kahlekahle loko mina ni langutini swi ti komba ingaku mufundhisi leswi a va swi vulavula a vo ngo byeriwa hi moya kumbexana a ku nga ri leswi vo ngo byeriwa hi Xikwembu vo ti vulavulela se swi humaka emiehleketweni ya vona. Loko ni yi languta kahle ingaku mufundhisi va hlohloteriwe hi mavondzo leswi swi nga swi nga hoxeka ngopfu. Ku vulavula ntiyiso swi endla ku hi za hi fika laha ka ku tivutisa ku swi vula ku ku humelela ka ntiyiso laha misaveni ku hava na hi mhaka ku loko vanhu va humelela va va kahle va va na timali ta vona va gagaxa va mbala tigucci va famba hi timovha ta kahle va va na swilo swa kahle va lumbeta ku khendla se swi vula ku Ku hava ku humelela ka mampela na loko ka ka ku munhu a humelela hi ku va a yo tinyiketela a tirhisa vutlhari na matimba na vuswikoti bya yena na. Loko ma ha vulavula kwalano swi vula leswaku ri ku humelela eka Sathana hi ku ya hi mufundhisi lava ya mufundhisi ivi ku hlupheka eka Xikwembu. Swi ri loko ku ri ku wena i fanele i tirhela Xikwembu i fanele i bawuluka leswaku swiyimo swa le henhla swilo i nga swi lavi loko munhu a humelela u swi kuma ka sathana ve ri u yo khendla ku vulavula ntiyiso mufundhisi lava a va a va yi veki rivaleni hambi mufundhisi hambi yini ta ze se hi kanakana ku i mufundhisi nkulukumba lavaya a va vuli xiheri ku va la ku duma va tshika ku la ku duma hi vana va vanhu hi swo sweswo va nga tshiki a va va va nga dumi hi ndlela yo biha hi mhaka ku leswiya swa tekerisisa na magoza ya xinawu a va vutise hi Nick xi n'wi kombini Pastor Mukhomi kasi namuntlha ku nga siku ra vumakumembirhi nkaye eka n'hweti ya Dzivamisoko Philani u hangalase xithombe lexi nga na hungu leri vulaka leswaku ri u xaveliwe tinkavi
laha hi nga vona varhandzi na vaseketeri vakwe va ka ha va n'wi pfuna ku va a titshandza va kombisa leswaku um xikwembu xi ta n'wi sirhelela mhaka ya ku va munhu a chavisetiwa a byeriwa ku u ta dlayiwa a hi mhaka leyi hi faneleke hi yi tekela ehansi mhaka ku munhu u hanya kan'we la misaveni and loko a fa i fa kan'we loko o fa a nge he vuyi nkulukumba luya a hi munhu loyi hina vatsonga hi nga tsakela ku a famba nkarhi wun'wana na wun'wana i munhu loyi ha n'wi dingaka swinene i munhu la nga ku ri tirheleni swinene rixaka lera vatsonga. eh, eka ntirho wa swa vunyanyuri i tirha ntirho wun'wana wa xiyimo xa le henhla swinene ku ha munhu loyi a nge a rhandzaka vatsonga a rhandzaka vutsonga a rhandzaka xitsonga a rhandzaka ndhavuko wa hina na hinkwaswo leswi hina vatsonga hi nga xiswona a nga tsakelaka ku munhu wo fana na philani um vutomi bya yena byi herisiwa hi tinkavi hi ndlela yaleyo munhu loyi a ha n'wi binga hi kombela ku va lava nga na matshalatshala ya ku ringeta ku dlaya nkulukumba luya a a sweswi a nga va onhela swona hi n'wi kombelela tolo hi n'wi kombelela ku a a va n'wi rivaleli ha n'wi dinga ka rixaka ra vatsonga kombela mi hambana nkulukumba luya ha khensa vamakwerhu loko mi kotile ku va mi landzelerisa nkandziyiso lowu kusukela emasunguleni tanihileswi hi nga kombisa mina hi mina mahlalu wa xitsonga Kasi mina, hi mina Dilolosto, naswona nkandziso wa muxaka lowu hi ta hamba hi mi nyika wona eka mahelo ya n'hweti yin'wana na yin'wana, hi songa-songa hinkwato leti nga ta va ti humelerile eka vunyanyuri bya Vatsonga eka n'hweti yaleyo. Hi khomeleni swinene eka swihoxo swin'wana na swin'wana leswi nga va swi ve kona hi mhaka ya ku tanihi laha hi nga kombisa leswaku leyi i episode yo sungula.
Inkomu.
Hi khensile swinene.